דינסטאג ויהי צי תורה, די היינטיגע שיעור איז געספאנסערד דורך די זכות אברהם חיים בן פנינה, פאר שפע, ברכה, הצלחה, געזונט, פרנסה, נחת, פרנסה טובה והרווחה, און אונז האבן מיר א נייע ספאנסער פאר די נעקסטע זיבן טעג מלא שבוע הזאת, ער וועט א גאנצע וואך באר שבע, זיבן גוטע טעג מיט זיין ספאנסערן, די זכות אברהם בן רחל חיה פאר הצלחה אין אלע זאכן. יעצט גייט מען אנהייבן תורה, אונז האלט מיר יעצט אז יעקב האט מיטגעמאכט אן עקספיריענס יעצט, א ביוטיפול זאך, דער אייבערשטער האט זיך מגלה געווען פאר אים אין א חלום, און האט אים געשוואוירן און האט אים געזאגט אז עס גייט אלעס זיין גוט, און יעקב האט געמאכט א נדר צוריק, איז אזוי, וידר יעקב נדר לאמור, יעקב האט געמאכט א נדר אזוי צו זאגן, אם יהיה אלקים עמדי די אייבערשטער טאקע זיין מיט מיך, לשמרני וועט מיך אפהיטן בדרך הזה אין דעם וועג, אשר אנכי הולך וואס איך גיי אויף דעם, ונתן לי לחם לאכול, ער וועט מיך געבן ברויט צו עסן. און בגד ללבוש און א בגד אנצוטון. סאו די מפרשים רעדן שוין וועגן דעם צו ער מיינט דווקא צו א בגד לאכול, צו ער דארף עסן אדער א בעיגל יעצט, צו ער דארף א בגד ללבוש. סאו יא, ס'קען זיין פשוט פשט יא, א מוז קענען לעבן. אבער איך האב געטראכט לחם חוקי, איך וויל האבן מיין דעילי חק, איך וויל קענען שפייז, מענטשן קאלן מיך אריין זיי זאגן ס'איז מיין שפייז פונעם טאג, איך פיל נאכדעם זאט, איך פיל נאכדעם דעלישעס, איך פיל אזוי ווי.

פאר א גאט, האט מען שוין געלערנט נעכטן אין זוהר, וה' השם איז רחמים, אלקים איז דין, וואס דאס מיינט צו זאגן אז איך דארף צוקומען צו די חסד און צו די דין, און צו די דין על פי החסד און אלע זאכן. ואשוב בשלום לבית אבא, איך וועל צוריקקומען בשלום צו מיין טאטנ'ס הויז, וה' ממרא דהשם לי לאלקו. והוא אבן הזאת, און די דאזיגע שטיינער אשר שמתי במצבה, וואס איך האב געמאכט אויף דעם א מצבה, יהיה בית אלקים, די מצבה דאס איז נאר א בעגינינג, דאס וועט זיין א בית אלקים, דאס וועט מען נאך בויען, די הויז פונעם באשעפער, די שכינ ת, די בית המקדש אויף דעם פלאץ, וכל אשר תתן לי, און אלעס וואס דו וועסט מיר געבן, עשה את עשרני לך, וועל איך מייסערן פאר דיך, זאגן די מפרשים אז דא האט יעקב מסכם געווען אז מען זאל געבן מעשר אויף געלט אויך, אבער ביז דעמאלט האט מען נאר געווען מעשר, איין נאר פון צען שעפעלעך אדער פון בקר, דא האב איך פון געלט אויך, וואס איך האב באקומען פון כסף און זהב, העל איך צען פראצענט אוועק געבן פאר די שכינה, פאר ארעמע לייט און פאר די אייבערשטער. און נטל יעקב רגליו ואזל לארץ בני בדנחום וירא און ער קוקט און ער זעהט והנה אריה ניין וישא יעקב רגליו יעקב האט אויפגעהויבן זיין פיס, זאגן די מפרשים איז דא איז דא מפרשים וואס זאגן אז ער האט נאר אויפגעהויבן די פיס געמאכט נאר איין פיס ארויף און בלופ ער איז אנגעקומען, ס'טייטש ער האט געהאט קיצור הדרך, אנדערע זאגן פונקט פארקערט אז ס'האט זיך אפגעטון פון אים קיצור הדרך, סאו ער האט געמוזט סאדענלי האט ער געמוזט אנהייבן אויפהייבן פיס און עקטשעלי וואקן, וואטעווער דעט מינס, יעדער איינער איז ביזי מיט דעם, וואס מיינט וישא יעקב רגליו ווי יעקב האט אויפגעהויבן זיין פיס וילך און געגאנגען ארצה בני קדם, ער איז געגאנגען צו מזרח זייט אין לאנד, ונטל יעקב רגליו ואזל לערב בני מדינך וירא און ער זעהט פלוצלינג והנה בעיר בשדה ס'איז דא א ברינעם אינעם פעלד והנה שם און דארטן ביי די ביי די ברינעם פון די פעלד איז דא שלשה עדרי צאן, דריי סטאדעס פון שעפעלעך, רויב צאן מלא וואס זיי הויערן אויף די ברינעם און מען ווארט און מען ווארט אויף דארטן, עפעס ווארט מען, וואס גייט פאר? כי מן הבאר ההיא, ווייל פון די ברינעם ישקיעו הדרים, פון דארטן טרינקט מען אן אלע סטאדעס, און די פראבלעם איז פארוואס ווארט מען? והאבן גדול על פי הבאר, ס'איז דא א גרויסן שטיין, ארויף געגאנגען צו פראטעקטן די וואסער האט מען ארויף געלייגט אויף דעם אויף די באייר און מען ווארט אז די נאך סטאדעס זאלן אנקומען העט מען עס אראפ נעמען און וואס גייט געשען וועל איך נישט אוועק געבן די סוף בד מ צום קומט צוריק מארגן מוז זען וואס איז געבליבן די ריזיגע שטיין און וויאזוי יעקב איז געווארן די היראו ווען ער איז אנגעקומען דא וחזון האט געזען וואו ביירא בחקלא ס'איז דא א באייר אינעם פעלד והוא טמן תלוסא עדרין דאן רביעין עלה די הארן דארטן אריין מן באירא ההיא ווייל פון דעם באייר משכנא דרעיא דארף מען געבן פאר די סטאדעס צו טרינקען, ואבנר רבסה און א גרויסן שטיין אפי' מיט די ביירא איז אויפן מויל פונעם בער. יעצט גייט מען אריין נביא פאר השם אלקי צבקות השם זכרו, אונז האלט מען דא אינמיטן זינגען אשרי בן בערי, מיסד אויס די בני אפרים, די חברה וואס זענען, זיי זענען רייך געווארן, אבער די פראבלעם איז געווען, עס איז נישט קיין פראבלעם צו זיין רייך, עס איז א שיינע זאך צו זיין רייך, מען קען טון צדקה, מען קען טון אזויפיל חסד, די פראבלעם איז ווען מען ווערט רייך אויף יענעמ'ס קרוק, אויף יענעמ'ס, אויף וועמענס א קרוק, און ווען מען נעמט עדווענטעדזש פון יענעם, און ווען מען פעלטשט זאכן, דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, די אייבערשטער האט נישט ליב דאס, און קיינער האט נישט ליב דאס. השם אלקי צבקות השם זכרו, די אייבערשטער איז די זעלבע, די זעלבע אייבערשטער וואס איז געווען דא ביי יעקב אבינו, איז די זעלבע אייבערשטער דא, וועט מען ענק זיך אויפפירן אזוי, אזוי ווי יעקב האט זיך אויפגעפירט, וועט מען זיך אויפפירן מיט ענק אויך אזוי, די אייבערשטער איז דא אלעמאל, ער איז די זעלבע אזוי ווי תרגום זאגט די איזגעליי על אברהם יצחק ויעקב, מיט די זעלבע גאט וואס האט זיך אנטפלעקט פאר אברהם יצחק ויעקב, וכמודאמר על ידי משה דכרנו לכל דור ודור, איך וועל זיין אייביג די זעלבע זאך. ואתה באלוקיך תשב, ער זאל זיך תשובה טוען, ער זאל צוריקן קערן צו דעם אייבער צום אייבערשטן, חץ למשפט שמור, האלט דעם חץ דעם משפט, וקוה אל אלוקיך תמיד, און זאלסט האפן צום אייבערשטן אלעמאל, כנ ע. ביודעי, אבער ישראל פירט זיך נישט אזוי, נאר ער פירט זיך ווי א פעלשער ווי א סוחר, ביודעי איז אין מאוזניי מרמה, ער האט ער האט פאלשע וואגשאלן, מאוזניי מיינט א וואגשאל, און ער לייגט ארויף פאלשע, וואס טייטש אמאל איז געווען די סקעיל האט מען געלייגט אויף א וואג א סערטען אמאונט, דאס איז א פאונד, האט מען געוואגן א פונט פון מעהל, א פונט פון גאלד. ער האט געלייגט ער האט געשריבן א פאונד באט עכט איז עס געווען ווייניגער אדער אזא אנדערע מינע וועגן וויאזוי ער האט אויסגענייט מרמור מיט א אויסגעפאפענישקייט מיט אזאלכע מיט אזאלכע פאלשע מרמור'ס לעשוק אוהב לעשסוק אוהב האסטו ליב געהאט צו בארויבן ויאמר און ער זאגט אפרים ענק אפרים און אפרים זאגט אחושרתי איך בין רייך געווארן מצאתי אוין לי איך האב מיך אליינס מיט מיין כח האב איך עס אנגעזאמעלט די עשירות, נישט די אייבערשטער האט מיך עס געמאכט, איך האב א טריק, איך האב א וועג, איך האב א אליינס, איך האב דאס אוין לי, איך האב מיך אליינס צוזאמגעמאכט אזעלכע כוחות, כל יגיעי לא ימציא לי אבון אשר חייט, אין מיין גאנצע פלאג פון מיין פארמעגן געפינט זיך נישט קיין איין זינד, נישט קיין, ניין, איך האב נאר געהאט טריקס וויאזוי איך האב עס געמאכט, אבער ואנכי השם אלקיך, איך בין דער אייבערשטער, דער זעלבער אייבערשטער אַז מארץ מצרים וועט זיך אַלץ אַרויסגעצויגן פון ארץ מצרים עד אשר שפכו בה העלים כמים המועד. איך קען זיך נאָך, איך קען זיך נאָך באַזעצן די געצעלטן פון תורה אַזוי ווי אין די פריערדיגע טעג ווען יעקב האָט געזיצן און געלערנט תורה. און אַן אַנדערער פשט איז איך קען דאָך צוריקקערן נאָך אין מדבר אַריין אויך. איך האָב דיך געברענגט, איך האָב דיך געטראָגן, איך, איך קאָנטראָל די גאַנצע זאַך דאָ, און דו כאַפּסט נישט אַ פעלער. וועם, וועם נאַרסטו דאָ אויס? יעצט גייט מען אַריין אין כתיבים, משלי, היחתה איש אש בחייקו ובגדיו לא תשרפנה. ער זאגט אז ס'איז דא אזא זאך אז מענטשן מיינען אז זיי זאלן טון עפעס, און מ'וועט האבן צייט און מ'וועט עס דורכטראכטן, און קען זיי מען תשובה טון. זאגט ער ניין, ווי די פראבלעם איז אז ווען מ'טוט עפעס שלעכטס, אזוי ווי איך האב אמאל געהערט פון ר' מאיר שלעזינגער מיין מגיד שיעור, ער האט געזאגט ווען דו טשעפעסט איינעם ווערט מען גלייך פארברענט, ער האט געגעבן א גאנצע תורה אויף דעם, שטייט אין די גמרא אז אז כ'וויל נישט מאריך זיין יעצט אבער מ'וועט עס נאך רעדן אמאל באריכות, אבער ווען מ'טשעפעט איינעם, עס איז געווען א מעשה אין די גמרא ווי יענער איז געווארן פארברענט, פארוואס ביסטו געווארן פארברענט, ער האט דאך געהאט אין פלאן. ס'איז נישטא קיין פלאן, איינמאל די טשעפעס ליינען אים, קודם בריהט מען זיך אפ, קודם פארברענט מען זיך, ס'איז דא סערטען עבירות וואס די זאך אליינס בריהסטו זיך אפ, היחת אש בחייקה, האסט אמאל געזעהן א מענטש זאל לייגן פייער אין זיין שויס, ובגדיו לא תשרפנה, און זיינע קליידער זאלן זיך נישט פארברענען? אם יהלך איש על גחלים, אזא מענטש וועט גיין אויף קוילן, ורגליו לא תכוונה, און זיין פיס זאלן נישט ווערן אפגעבריהט, כעין די זעלבע זאך הבא על אשת רעיו, אז איינער קומט און וואוינט מיט זיין חבר'ס ווייב, לא ינוקה, וועט ער נישט ריין ווערן, כל הנוגע בה ווער ס'וועט זיך אנרירן אין איר, לא יביא זי לגנב, ס'איז נישט די זעלבע זאך ווי א גנב, ווייל א גנב כי יגנוב ער באגנב'עט, למלא נפשו, ער וויל זיך נאר אנזאמלען זיין, ער איז הונגעריג יעצט, כי רעב ווייל ער איז הונגעריג, ממילא גייט ער און ער מאכט אזא גאנצע זאך אז ער האט יעצט געגנב'עט, ער טרעפט זיך א תירוץ צו גנב'ענען, ער האט עפעס א מהלך מיט דעם, ער קען עס נאך צוריק צאלן ונמצא ישלם, ער קען נאך צוריק באצאלן שבועות סוים, בסך הכל קען ער צוריק באצאלן זיבן מאל אזויפיל אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא ווען ס'איז דא אזא מין זאך אז טאמער איינער גנב'ט א שור וכליו דעמאלטס איז מען באצאלט מען פונעם מאל און נאכדעמאלטס כפול עס קומט אויס צו זיבן זעקס זעוון קומט מען נאך אמאל אן צו זיבן איז במילא את כל הוים ביתו יתן קען ער נאך צוריק באצאלן ווען ס'קומט צו א גניבה און אנדערע עבירות אבער סערטען עבירות ווערט מען גלייך אפגעבריעט ס'איז נישט דא קיין צוריק צאלן ס'איז זייער שווער אזוי וועט מען זעהן אין די נעקסטע חלק פון כספים מארגן יעצט גייט מען אריין אין משנה מסכת יבמות. אלמנה לכהן גדול, אז ס'דא א זאך ווי א כהן קען עסן תרומה, זאלל עסן תרומה, דארף עסן תרומה. א ישראל קען נישט. אבער ווען קען אויסקומען אז א פרוי א ישראל קען יא? אויב א פרוי א ישראל האט חתונה מיט א כהן, ווערט זי, באקומט זי סטעטוס פון א כהן, קען זי מיט אנהייבן צו עסן תרומה. די זעלבע זאך פארקערט, א בת כהן וואס קען געווענליך. עסן טרומא, אבער אויב זי גייט יעצט אריין און זי האט חתונה מיט א ישראל, פארלירט זי די די זכות פון עסן טרומא, און זי קען שוין נישט עסן טרומא ווייל יעצט איז זי געווארן א ישראל. עס וואס געשענט אויב די מערידזש איז נישט קיין לעדזשיטעמיט מערידזש? ממילא אויב די מערידזש איז נישט קיין לעדזשיטעמיט מערידזש, הייסט עס זי פארלירט די סטעטוס אדער זי באקומט די סטעטוס? און ווען וועלכע אופנים איז דאס די זאך פון אירלעדזשיטעמיט מערידזשעס, למשל, אלמנה לכהן גדול, א כהן גדול טאר נישט חתונה מיט אלמנה, אבער זיי האבן יא חתונה געהאט. יעצט די קוועשען איז, זי גייט יעצט אריין אין סטעטוס אלץ כהן, אפילו האבן זיך די מערידזש נישט אזוי גוט, אבער אדער זאגט מען ניין די מערידזש איז נישט גוט, אפילו זיי האבן חתונה געהאט און זיי וואוינען צוזאמען, איטס נאט קאנסידערט א דאס. די זעלבע זאך א גרושה וחליצה לא כהן הדיוט. אדער הכניסה לא עבדא מליג ועבדא צאן ברזל. עבדא מליג איז א זאך וואס זי ברענגט אריין פון פאר דעם אלץ שוין בירושה, זי האט אייגענע קנעכט וואס געהערט פאר איר, ס'איהר, ס'בלייבט איר די אחריות, ס'איהר זאכן, און די קוועשאן איז וויבאלד ס'איז אירע זאכן, צי ס'ווערט אויך קאנסידערט אזוי ווי זיינס און יעצט איז עס א כהן מילא קען ער זיי עסן פון תרומה צו נישט, אדער אבני צור ברזל איז אויך אירס באט דאס איז שוין מער שטערקער זיינס אויך און ער האט יא בעלות אויף דעם. אבדא מליג לא יאכלי בתרומה, אבני צור ברזל יאכלי ווייל עס איז שוין זיין אחריות און ס'ווערט זיינס אויך. ואיילין אבדא מליג. און מעשי מעשי לה, אויב זיי שטארבן שטארבט עס פאר איר און זי מוז צוריק ריפלעיסען עס און נישט זיי און נישט ער, ווי מוסרי און אויב זיי ווערן מער ווערד הוסרי לה איז עס פאר איר געווארן די וועליו מער ווערד ואף פי שהיא חייבת מזונות און כאטשיג ער איז מחיוב זיי צו שפייזן ס'איז זיין רעספאנסאביליטי הרי אלי לא יאכלו תרומה אבער זיי טארן נישט עסן תרומה ואלי אין עבדה צאן וברזל און מעשי מעשי לה ווי מוסרי הוסרי לה הואיל והיא חיה באחריותו מ'דארף זען וועמענס רעספאנסאביליטי ס'איז. אויב ס'איז זיין אחריות, ה' לא יאכל את תרומה, קען ער זיי עסן תרומה ווייל ס'ווערט אזויווי זיינס. משנה ב', בת ישראל שניצת לכהן, א בת וואס האט חתונה געהאט צו א כהן, והכניסה לו עבדים, און זי האט אריינגעברענגט אויכעט עבדים, בין עבדים אלי' בין עבדי צאן, ווער עס איז א ראיה ליאכל בתרומה, ס'איז לעדזשיטימעט געהעריג, ממילא קען ער זיי עסן תרומה. בת כהן שנישאת לישראל, והכניסה לו, בין עבדים אלי' בין עבדי צאן בעזל, ה' לא יאכל בתרומה, ווייל ס'ווערט נישט, ס'הייסט נישט קיין חלק פון די כהן. בת ישראל, משנה ג', בת ישראל שניצת לכהן. א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט צו א כהן והוא מת און ער איז געשטארבן והנה איך מעוברת, ער האט איבערגעלאזט יעצט אז זי איז מעוברת, לא יאכל היא עבדיהו בתרומה קען איר עבדן נישט עסן קיין תרומה פארוואס? ביקאז ווייל ער מפני חלקו של עובר ווייל די עובר איז די ירושה חלק פון די עובר און שהעובר פוסל ווייל די עובר פסל פון עסן תרומה ואין לה מאכל ער מאכט נישט עסן תרומה דברי רבי יוסי אזוי האלט רבי יוסי אמר ליה מאחר שיעלתה לנו הבת ישראל לכהן אב בית כהן לכהן, וואס זאגסטו נאך ביי בת ישראל כהן, די זעלבע זאך אין בית כהן לכהן, ווען מייסען איז געשטארבן, וניחם איר בערס, לא יאכל עבדיו בתרימא מן החלקה של עיבור. משנה ד', האו עיבור, אן עיבור, וואס האט חתונה געהאט, האו עיבור והאו יבם, והאו איירסן והאו חירש, בין תשע שנים ויום אחד, איז בן תשע, איינער וואס איז ניין טאג און, ניין יאר און א טאג. פסל'ן זיי פסל'ן ולא מאכילן און זיי מאכן נישט אפ זיי עסן יעצט תרומה מ'פרעגט ספק שיהיה בהם תשע שנים ביום אחד ער איז א ספק צו ער איז ניין יאר פלאס ער ווייסט נישט זיין בירט סערטיפיקעט האט נישט קיין אהנונג ספק ש אדער ספק ש הייבי שטייער סארס ספק לא הייבי ער ווייסט נישט טאמער ער הייסט אז איינער וואס הייסט שטייער סארס איז נישט אדער א עקסטערע אנרילעיטעד הלכה וואס איז נישט די זעלבע קוועשן באט ס'האט נישט צו טון מיט דעם. איז נפל הבית עליו, ס'איז געווען א צונאמי אדער א לענדסלייד אזוי ווי אין העווערסטראו איז געווען, צו רעדן אנדערס מאל וועגן דעם, נפל הבית עליו, והבית אחריו, ואין ידיע איזה מות ראשון, די פראבלעם איז דא ער ווייסט נישט ווער ס'איז געשטארבן פארדעם, אויב איז ער געשטארבן פארדעם בלייבט עס אז זי איז א קרוב יעצט וואס זי טאר נישט חתונה מיט, און טאמער זי איז געשטארבן פארדעם איז נישט קיין פראבלעם, זעמער ס'צרות החולצת ולא מסיח בהמות, משנה ה.

אז די זון האט א גרעסערע כח ווי פון טאטן, ווייל די טאטע האט געמאכט אז די קינד זאל נישט עסן קיין תרומה אבער די קינד וויבאלד ער איז א כהן קען די טאטע יא עסן, הוא עבר פסל משום ביה, קען די מאמע עסן, הוא עבר פסל משום ביה ואין פסל משום זרע, דאס טייטש אז א אייזל פסל'ט וועגן ער האט חתונה געהאט אבער נישט משום זרע וועגן פון זיינע קינדער, כיצד? בת ישראל א כהן, א בת ישראל האט חתונה געהאט צו כהן, א בת, אדער א בת כהן לישראל, וילדה ממנו בן, און זיי האבן געהאט א בעיבי, והלכה הבן ונכבה על השפחה, וילדה ממנו בן, הרי איז עבד אצל עבד, הוצא אם אביו של בת בת ישראל א כהן, אויב די מאמע פון די טאטע איז געווען א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט צו א כהן, לא שכל בתרומה קען זי נישט אלץ תרומה, בת כהן לישראל, א בת כהן האט חתונה געהאט צו ישראל, תוכל בתרומה אין ערנסטן תרומה. ממזר פוסל למאכל, כיצד, וויאזוי ארבעט עס? בת ישראל לכהן איז בת כהן לישראל וילד א מענה בת, והא כ בת בנות איז לעבד, אוי לגוי, וילד א מענה בת, בין ארעי זיין ממזר, איז ער א ממזר, הוי סא אם אמו בת ישראל לכהן, זיין מאמע'ס מאמע איז א בת ישראל וואס חתונה צו א כהן, תאכל תרומה מעג זי עסן תרומה, בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה. משנה ו', כהן גדול פעמים שהוא פוסל, סדא אמרו א כהן גדול וואס איז פסל, כיצד, בת כהן לישראל, א בת כהן חתונה צו א ישראל, וילד א מענה בת און האבן געהאט א בעיבי, והא. וועלכע הבת וניצל הכהן? און די מיידל איז געגאנגען זיך חתונה געהאט צו א כהן ווי אלט די מנין בן זיי האבן געהאט א בעיבי, הרי איז ער ראוי להיות כהן גדול, די יונגעלע איז ראוי צו זיין כהן גדול, עומד המשמש הקב מזבח און ער קען משמש זיין הקב מזבח, מאכל אז אימו, ער מאכט אז א מאמע זאל קענען עסן ווייל א מאמע פון א קינד וואס איז א כהן גדול מעג די מאמע עסן, זי באקומט א לעדזשיטעמעט סטעטוס זי קען עסן תרומה, ער פוסל אז אימי אימו אבער זי פסל'ט איז מאמע'ס מאמע, וויאזוי ס'מער איז און דעמאלטס די מאמע'ס מאמע זאגט לא כי בני כהן גדול שהיא פסלני מן התרומה, ס'זאל זיך נישט מערן אזוי ווי דעם וואס ס'פסל'ט מיך מיט טומאה. ס'וועלן מאריך זיין א אנדערעס מאל וועגן די סאבדזשעקט. ברוכים הבאים אלע געסט וואס זענען דא פון די ישיבה פון מעבר לים ומהים מיבשה ומים. יעצט האבן מיר די קארנער דא ברוך השם מיט אזא מין ביוטיפול נפלאות הבורא. און יעצט האבן מיר א ספעשל גאסט היינט וואס איז געקומען צום שיעור, איך וועל אריינשיקן די ווידיאו באלד, וואס איז געקומען צוקריכט צום שיעור, ער גייט מיטהאלטן און צו מיר ווייזן דא.

די גמרא רעדט דא אזוי, ככתוב בספר בן סירא, ס'שטייט אין ספר בן סירא, וואס איז ספר בן סירא? אין א אנדערע פלאץ אין די גמרא רעדט מען, ס'הייסט פון איינע פון די ספרי ספרים החיצונים, ספרים חיצונים איז א קוועשאן צו מ'קען לערנען פון דעם צו נישט, אבער די גמרא האלט צום סוף אז גוטע זאכן קען מען זיך ארויסהערן פון די ספרים החיצונים, סאו דארט אין ספר בן סירא איז דא אפאר גוטע זאכן, די גמרא ברענגט עס אראפ, איינע פון די גוטע זאכן שטייט אזוי, אישה טובה, א גוטע ווייב, איז מתנה טובה לבעלה, ס'איז א גוטע מתנה פאר איר מאן. וכסיף טובה בחיי כי ראה אלקים תנוסן, וואס געשענט איז אז זי געבט אים אזויפיל גוטס אז ער קען זיין א יראת השם, און ער העלפט איר ארויס ער העלפט אים ארויס צו זיין א ירא שמים, ער פראטעקט איר, זי פראטעקט אים פון פון עבירות. אישה רעה, א פרוי וואס איז שלעכט און זי איז נישט גוט צו איר מאן, זי קען נישט וועלעדעיטן איר מאן און געבן איר די אטענשאן פאר די מאן אדער וואטעווער ס'איז, און זי איז א שלעכטע פרוי, דאס איז אזוי ווי א צרעת לבעלה, אזוי ווי א קרעץ. צו איר מאן, מה התקנתיה, וואס קען מען טון מיט אזא זאך ביז אזא מין קרעץ? זאגט די גמרא אז עס איז אביסל אנדערש ווי א קרעץ, ווייל א קרעץ איז א מורא'דיגע פראבלעם וויאזוי גייט מען עס הילן, באט א שלעכטע פרוי איז דא א תקנה וואס איז, יגרשנו, מען גט זיך, ויסלפ המצרעת, און מיט דעם ווערט מען אויסגעהיילט פון די צרעת. אישה יפה, א שיינע פרוי, א שיינע ווייב, אשרי בעלה, וואויל איז פאר איר מאן, מספר ימיו כפליים, זיינע טעג ווערן דאבל, ס'הייסט, קודם כל זיינע טעג זענען ערפילט, ער פילט, ער פילט, ער פילט מינינגפול, ער פילט, ער, ער, ער לעבט. מיין פשט, ער לעבט פאר איר און פאר אים, וואס טייטש ער טוט פאר איר אויך און ער טוט פאר אים, ממילא זיינע טעג זענען דאבעלט ווייל ער טוט צוויי טעג יעדן טאג, און נאך א פשט איז אז וואס איך האב געהערט אז ס'שטייט אז ער האט סיי די וועלט און האט סיי יענע וועלט, סאו ממילא איז ער זיינע טעג זענען געדאפעלט. העלם עיניך מאשת חיל, קוק אוועק פון דיינע אויגן פון א פרוי וואס האט חיל, אויב ס'איז נישט דיין ווייב, פענטעלאכע וועמען ס'איז דאס, לאז נישט פארכאפט ווערן אין איר נעץ, אל תיד אצל בעלה למשוך עמו יין ושיכר, זאלסט זיך נישט בייגן לעבן איר מאן צו דיעלן דארטן מיט, צו טרינקען מיט אים וויין און ביר און זיך אנטרינקען דארטן, ווייל דאס טוט נישט טויגן, כי בתואר אישה יפה רבים משכותי, ווייל וועגן א שיינע פרוי האבן שוין אסאך מענטשן. פארדארבן געווארן אין עצומים כל רוגע און אסאך זענען שוין געווארן געהארגעט פון דעם, אזוי ווי די גמרא ברענגט סטאריס רבים היו פוצעי ריחו המרגילים לדבר ערווה, ס'איז דא מענטשן וואס זיי פלעגן דיעלן מיט פערפיומס, זיי פלעגן גיין צו די פרויען אינדערהיים און זאגן אםם שמעקט דאס, אםם שמעקט דאס, דאס איז מורא'דיג גוט, שמעקט שמעקט שוין, און אזוי פון די שמעקן אהין און אהער איז ארויסגעקומען גרויסע פראבלעמען מיט דעם, איז כניצוץ מעביר כחלית אזוי ווי א פונק וואס פלאקערט אויף פלאמען, ככלוב מלא עוף אזוי ווי א נעץ, א נעסט פול מיט פייגל, קיים בתיים מלאים מרמה, אזוי אויכעט זייערע הייזער פון די בעל עבירות איז פול מיט פאלשקייט. נאך שטייט דארטן אל תיצר צרת מחר, זאלסט נישט יעצט זיך זארגן אויף מארגן, כי לא יסדה, סיידע מה ילד יום, דו ווייסט נישט וואס וועט מארגן זיך ברענגען, שמא מחר בא ואינני, אפשר מארגן וועט אנקומען מארגן און דער מענטש איז נישטא אויף די וועלט, וואס האסט דיך געזארגט דעמאלטס? נמצא מצטער על העולם שאין שלו, דו זארגסט דיך אויף א וועלט וואס איז נישט דיינס, וואס איז אפילו נישטא. וואס זארגסט דיך? ליוו פאר די דעי, ליוו פאר נאו, ענד ענדזשוי די נאו. מנא רבן בתוך בתיך. האלט צוריק אסאך מענטשן קומען פון דיין הויז. קען זיין נייס צו אסאך מענטשן, באט נישט יעדערן זאלסטו ארייננעמען אין דיין הויז. ולא הכל טוב בבתיך. נישט יעדערן זאלסטו אריינברענגען אין הויז. רבן ידע את שלומיך, זאלסט האבן אסאך פרענדס וועם דו קענסט נאכפרעגן האו דעי דואינג, אבער גלה סוד, זאלסט נאר מגלה זיין א סוד לאחד מאלף, נאר איינער וועם דו טראסט, איינער פון טויזנט. אמר רב אסא, האט רב אסא געזאגט, עיין בדבר בא, בן דוד קומט נישט עד שיכלי כל הנשמות שבגוף, ווילאנג ס'ענדיגט זיך נישט אלע נשמות פון די גוף, ס'איז דא א פלאץ אויף יענע וועלט וואס הייסט גוף, און דארטן ליגן אלע נשמות, און ווען אלע נשמות קומען ארויס פון גוף, דעמאלטס קומט משיח, שנאמר, כריח מפנה יעטה ונשמות עניות היסיב. תני רב אליעזר האומר צום געלערנטן רב אליעזר זאגט, כל מי שאינו עוסק בפרי וריבי, איינער וואס איז נישט עוסק אין פרי וריבי כאילו שופך דם, כאילו פארגיסט בלוט, שנאמר, שופך דם האדם באדם דמו ישפוך, ככתוב באסרי', און נאכדעם שטייט אין פסוק ואתם פרי ערבי, ער זאל פרוכט בארן און ער זאל זיך פארמערן, רבי יעקב אומר כעלים ממעט עד מיס, ס'איז אזוי ווי כביכול א מאכט עד מיס פון השם, ווייניגער, שונאים וואס ס'שטייט כי בצלם אלקים עשו את האדם, וכסיל באסריי ואתם פרי ערבי, בן עזאי אומר בן עשא זאג כאילי שופך דמם, און ממעט עד מיס, ביידע, שנאמר ואתם פרי ערבי, אויב נאך האבן זיך אויסגעדרייט בן עזאי, ווער ביסטו צו רעדן, הוה אמר ליה בן עזאי, האט מען זיך געזאגט פאר בן עזאי, יש, זאלסט וויסן ס'איז יש נאה דורש ונאה מקיים, ס'איז דא מענטשן, זיי רעדן זייער שיין, אבער זיי האלטן אזוי אויך. זיי זיי דעי עקט דעי דעי טאלק די טאלק און דעי וואלק די וואלק. און נאכדעם איז דא נועם מקיים, זיי דעי וואלק די וואלק, אבער מיין איינער נאה דורש, זיי רעדן נישט אזוי שיין, זיי וועטן נישט זיי רעדן איז א זאך. ואתו נאה דורש, די רעדסט אזוי שיין, די מאכסט א שיינע דרשה, אבער ווען איינער נועם מקיים, ווייל ס'איז ווי באוויסט אז ביינאזע איז נישט געווען חתונה געהאט, איז וואס איז די פשט מיט דיר קענסטו זאגן אזאך שיינע זאכן דא? אמר להם בן עזות תרבה, בן עזות תרבה, מה אעשה, וואס זאל איך טוהן? שנפשי חשקה בתורה, מיין נשמה איז חש האט חשק נאר אין די תורה, איז אפשר לעולם שיתקיימו די אחרים, ס'איז גוט אז די וועלט קען אנגיין אן דורך אנדערע מענטשן אויך, עס איז אסאך שטעלן זיך אויף דעם, סא איז אזוי קען מען נעמען יעדע זאך הלכה און זאגן אה די וועלט קען אנגיין אן מיר, כ'קען יענער זאל טון, יענער זאל בענטשן, יענער זאל דאס, די ניין, די בן איש חי זאגט אז ער מיינט צו זאגן אזוי, א מענטש ווען ער האט חתונה דארף ער זיך עכט אוועק געבן פאר זיין ווייב, ער דארף זיין דארטן פאר איר, ער דארף קענען אויפגעבן פון זיין תורה צו קענען זיין דארט פאר זיין ווייב, ער זאגט אים סארי איך האב א פעלער, מיין פעלער איז איך בין אזוי אריינגעטון אין תורה און אזוי אריינגעטון אין מיין נפשי חשקה בתורה אז כ'האב מיך נישט קענען אפגעבן מיין ווייב און כ'העל נישט קענען זיין ס'איז נישט פעיר פאר איר במילא נפשי חשקה בתורה איז נישט אז חלילה אז יענער זאל זיך טון זיי יענער ווער ס'איז געזונט און וואס קען עס טון זיי זאלן טון טאקע ווי אזוי מ'דארף צו טון אבער איך קען עס נישט טון במילא איז לאז איך פאר דעם ס'דא נאך א תירוצים. אין די אנדערע גמרות האבן געלערנט מיט די בחורים האבן געלערנט געדענקסט מסכת סוטה האבן געלערנט אז ער יא געווען חתונה געהאט האט זיך נאר אומגעגעט און געווען חתונה מיט ר' עקיבא'ס טאכטער און אסאך תירוצים תניא אידך ר' לעזער אומר כל מי שאינו עוסק בפירי וריבי כאילו שופך דמים איינער וואס איז נישט עוסק בפירי וריבי איז אזוי ווי ער איז שופך דמים שנאמר שופך דם אדם מסתמך ל ע נאכן שטיין באתון פריערבי ר' לוזי בן עזריה אומר כאילו ממעט אדמת בן עזאי אומר אמר לו ר' בן עזאי יש נדוד תנו רבנן אבן איכא אומר שיבו שם רבבות אלפי ישראל מלמד. שאין השכינה שורה א פחות משני אלפים שני רבבות מישראל, טווענטי טו טאוזענד אידן פון א ריי שעה ישראל שני אלפים משני רבבות, חסר אחד, טאמער ס'איז דא טווענטי טאוזענד מיינוס איינס, וזה לא עוסק בפריווריה, און דער מענטש איז נישט עוסק בפריווריה, לא נמצא זה גולם שכינה של שטארקן ישראל, קומט אויס אז ער איז גולם שכינה של שטארקן ישראל, אבער חו נאמר משמר בלעז די חייב מיתה, וואו שנאמר בנים להוי להם הוי הוי להם בנים להוי מייסי, אחר חיירים הוי מגולם לשכינה של שטארקן ישראל, אז גוים און שכינה זאלן נסתלק ווערן פון די אידן שנאמר לי יסלחו לאלקים לזרעך ואחריך בזמן שזרעך ואחריך שכינה שורה אין זרעך ואחריך על מי היא שורה על העצים על האבנים זאגט דער הייליגער זוהר וילך ראובן און ראובן איז געגאנגען בימי קציר חיטים אין די טעג וואס מען האט געשניטן די חיטים וימצא און ער האט געטראפן די דוהם בשדה ער האט געטראפן אזא אזא ס'דא וואס זאגן ס'געווען דזשעזמין ס'דא וואס זאגן ס'געווען אנדערע א מין בלום וואס ער האט געטראפן אין פעלד ס'האט זיך די בלום האט געהאט עפעס א סגולה און ס'האט געהאט א נעטשרעל א מודיע שטארקע נעטש אין דעם רבי יצחק פסח רבי אמר רבי יצחק האט געעפנט די זויל און געזאגט שטייט אין פסוק מו ר רבי מה שכל השם ווי וואונדערליך ווי גרויס זענען דיינע מעשים באשעפער כולם אלעס אין די גאנצע וועלט איז בחכמה עשית האסטו געמאכט אזא געוואלדיגע חכמה. מלא הארץ, די גאנצע וועלט איז פיל קניניך מיט דיינע ארבעט, כאטש יעדע זאך איז קאנעקטעד איינס צום צווייטן, און אזא מין מורא'דיגע וואונדער איז דא אין דעם. זאגט דער רבי יצחק אזוי, הוקרא קמיה בכמה עשר, די פסוק האט מען שוין אין אסאך מינע וועגן מפרש געוועזן, אלא מאן יוכל למימנה עבודה דקודשא בריך היא, למען יוכל, אונז האב עס מפרש זיין אזוי, ווער קען ציילן, מאן יוכל לממנה, ווער קען אפציילן, עובדיי דקדשא בריחי, די מעשים פון באשעפער, דא קאמען חיילן, אזויפיל מיליטער, גאנצעטע מיליטער, ומשריון און באדינערס, משרתים, משנין דא מן דא, וואס זענען אנדערש איינער פונעם צווייטן, די לייסט לא חשבונא, ס'האט נישט קיין חשבון, אזוי ווי די גמרא זאגט אז ס'איז דא א פלאץ ווי ס'שטייט אז ס'איז געווען א מיליאן מלאכים, און א אנדערע פלאץ שטייט. אז מען קען עס נישט ציילן, סאו וואס פשט? ענטפערט ער אז אין איין מלך אליינס איז דא א מיליאן פון זיי, אבער וויפיל פון אזאלכע מינע גרופעס זענען דא, אויף דעם איז נישטא קיין צאל, אונזערע נומבערס קענען עס נישט ציילן אפילו. ס'הייסט די אייבערשטער האט געמאכט אז אין יעדע רוח און יעדע ענערדזשי איז דא אזויפיל מלאכים וואס זיי רידערן ארום, און דאס איז אלעס קאנעקטעד איינס מיטן צווייטן, וכו' בזמן חדר. ס'הייסט אויף די וועלט א מענטש וויל מאכן א חכמה, ער מוז ארבעטן קודם אויף די זאך, נאכדעם ער האט דאס עסטעבלישט ארבעט ער יעצט אז דאס און דאס זאל ארבעטן צוזאמען, נו ווען דאס איז טייפיש ארבעט ארבעט דאס און דאס ארבעט צוזאמען, ער מוז געבן ספעיס, טיים און מעטער אז ס'זאל געשען, אבער אין די אייבערשטער איז נישט אזוי, אלעס כולא בזמן חדה, אלעס געשענט אויף איין אין איין מאמענט, כמרזבה, אזוי ווי, און דאס קען מען פארשטיין, ווען מען נעמט א האמער, מען געט איין האק, טשק, קומט ארויס פול מיט פונקען, טשק, אז מען מאכט איין האק איז ס'ארויס געקומען אזויפיל פונקען, אזוי ווי צו פארשטיין מען דאס, קען מען פארשטיין אויכעט, אביסל נאר, אז די אייבערשטער'ס מעשים איז איין פונק מאכט עס אזוי עס ארויס קומען מיליאנען זאכן אזוי פיל אינטערסאנט די אפיק וואס קומט ארויס זיקים די כל סטרים פון אלע זייטן בזימון אחד אין איין מאל כך קדשו בריחי אפיק כמה זינען קומען ארויס דארטן אזוי פיל כוחות און עשירים און באדינערס משנים דא מיט דא וואס זענען אלערליי אנדערש איינער פונעם צווייטן די לעצלען חשבונות ס'איז נישט דא קיין צאל אויף דעם וכו' בזימון אחד אלעס אין איין מאל. תוך הזיע קומען זיי, ביי די בירה ווען א מענטש רעדט איבער ריחה כחדא איז אבד עלמא, די אייבערשטער האט באשאפן אז ווען א מענטש רעדט מוז ארויסקומען, עס קומט א ארבעט אזוי, עס קומט ארויס ווינט פון מויל און מען מאכט עס מיט די וואויס באקס צוזאמען, אה, אמר רבי עקיבא, טא די ערשטע ווארט האסטו נאר געוואוסט אז אמר, ווער, וואס, ווייס איך נישט, רבי, אונז ווייסן נאר רעבע, וועלכע רעבע, עקיבא, סאו יעדעס מאל דארף מען געבן ספעיס, מען דארף לאזן די לופט ארויסקומען. און די לופט דארף ווערן געזאגט געווארן א צווייטן אופן, און ס'קומט בריחה, און סיי די ווינט און סיי די דיבור קומט ארויס ככדו', איז אבד עלמא. אזוי האט די אייבערשטער באשאפן די וועלט. אבער די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט, כביכול מיט זיין רוח און מיט זיין און מיט זיין דיבור, אבער, זייער אינטערעסאנט, די כתובה וואס שטייט בדבר ה', די אייבערשטער וואס רייט, שמים נעשה, ער האט נאר געזאגט איין ווארט, און די הימל איז געטון געווארן. אבער נישט נאר איין הימל, ס'איז דא אזויפיל הימלען, און אלע הימלען איז געטון געווארן ברוח פיו, און מיט זיין, מיט זיין, די ווינט פון זיין מויל, קול צבאם,

וכּלה בזמן אחד האָט אַלץ ער געטאָן אויף איין מאָל. תּוך אַז איר קומען זי, כּהבאי קדשי בריחי למכרה אלמן, ווען דער אייבערשטער, למברא אלמן, ווען דער אייבערשטער האָט געוואָלט באַשאַפֿן די וועלטן, ווייל אין די וועלט מיינט מען עס איז נאָר דאָ איין וועלט, אָבער דער עכט האָט באַשאַפֿן אַזוי פֿיל וועלט, אַזוי פֿיל וועלטן און אַלעס אויף אים האָט דער אייבערשטער געוואָלט באַשאַפֿן די אַלע וועלטן, אַפּיק חד נהורס טמאה, האָט ער אַרויסגענומען איין ליכטיקייט וואָס איז באַהאַלטן פֿאַר אונדז, די מין ההיא נהורא, נפֿקן, פון יענע ליכטקייט קומט ארויס ווען אהרן און עס באשיינט כל אינן האוירן די סגלין וואס דארטן פון דארטן באשיינט אלע ליכטיקייט וואס איז אפן און מהאי נהורא נפקא ווי עס פאשט און פון יענע ליכטיקייט גייט ארויס און פארשפרייט וואס אבי די קע און ס'ווערט געמאכט שאר נהורן נאך און נאך ליכטיגיין ווי על מי עלו און דאס איז די אויבערשטע וועלט אזוי ווי עס איז דא עס איז דא צוויי מאורות די אייבערשטער האט באשאפן צוויי באשיינונגען איינס איז א לבנה איינס א זון אבער די אמת איז די לבנה שיינט נישט די לבנה איז נאר א רעפלעקשאן פון די זון סאו וואס פשט עס איז דא א אויבן עס איז דא א זון און די זון שיינט ארויף אויף די לבנה, די לבנה רעפלעקט אראפ, ווערט עס אויך אנגערופן א מאור איז, אבער די עכטע מאור איז נאר א רעפלעקשאן פון די אנדערע זון, די זעלבע זאך אלע ליכטער גייען פון דא אונטן איז נאר א רעפלעקשאן פון די לייטס וואס זענען אויבן דא. ט איז פשוט היינו אור אלוהים, אזוי אויך ווערט פארשפרייט די ליכטיג די אויבערשטע ליכטיגקייט וואס ווערט אנגערופן ס'הייסט מידת הבינה, ועובד אמנו נהורא דלענוה, און דער אייבערשטער האט עס געמאכט די אזא מין קונצליכקייט, א ליכטיגקייט וואס שיינט נישט, אזוי ווי א לבנה, ועובד עלמא תתאה, און מיט דעם און ער געמאכט אז די אונטערשטע וועלט, וואס די אונטערשטע וועלט האט נישט, איז אזוי ווי א לבנה, ס'האט נישט עכט קיין שום ליכטיגקייט, נאר אויב ס'איז קאנעקטעד צו אויבן, נאר אויב ס'איז קאנעקטעד צו אויבן, אזוי ווי איינער וואס האט א לייט באלב אויבן, א העלכע שענדעליר, און ס'איז דא א בענדל און מ'דרוקט עס, מ'שלעפט עס, אז מען שלעפט עס ווי עס דארף צו זיין, פלופ, שיינט מען און מען לייכט אויף, אז אלעס אונטן ווערט אויף באלאכטן און באשיינט. וואס האסטו געטון? פון אונטן האסטו געטון איין מעשה, איין מצוה וואס מען כאפט נישט, וואס האב איך שוין געטון? איך האב געטון א צדקה, וואס האב איך שוין געטון? איך האב געזאגט א גוט ווארט פאר איינעם, ניין, האסט אויפגעשיינט און באלאכטן אלע וועלטן. און די זעלבע זאך פארקערט, אויב איינער נעמט די זעלבע הערליכע סוויטש, די הערליכע ביוטיפול שענדעליר, און ער גיבט א שלעפ נישט ווי עס דארף צו זיין, נאר מיט אזא מין שלעפ אז ער רייסט אראפ אלעס און ווערט צובראכן אלע קריסטעלס, זאגט מען אים וואס האסטו געטון? זאגט ער גארנישט איך האב נאר אראפגעלאזט שליסן א שטיקל פון די בענדל. וואס הייסט אראפגעשליסן פון די בענדל האסטו געטון? האסט דעסטרויעט וועלטן. סאו די אלעס איז פון דא אונטן איז קאנטראלד צוזאמען מיט די ליכטיגקייט פון אויבן, ס'ארבעט אלעס איינס מיטן צווייטן. ער באגינט די אי נהורא דלא נהור און וועגן און וועגן די ליכטיגקייט וואס האט נישט קיין לייט פון זיך אליינס, אזוי ווי די לבנה, בועל איז קשר לעילא, מוז ער זיין קאנעקטעד צו אויבן, בועל איז קשר לסאטא, אזוי איז עס אויך קאנעקטעד צו אונטן דורך די עבודה פון אינערע צדיקים. וואס טוען אזעלכע הייליגע עבודות איבער קשיא דלסתר איז קשר דאיז נהר בקדושה קשיר לעילם און דורך די קניפ פון אונטן וואס איז קאנעקטעד צו די לייט וואס איז קאנעקטעד צו אויבן דורך דעם דורך מיט דאווענען דורך די מצוות דורך מיט טוהן מעשים טובים מיט דעם איז מען מעורר אויף די לייט פון אויבן זאל שיינען און דאס רעפלעקט אראפ צו אונז דא און דאס ברענגט אראפ שפע פון מלכות א ברענגט אראפ שפע אראפ צו אונטן והאי נהורא דלא נהור בקשירא דלעילא אפי' און די ליכטיגקייט וואס שיינט נישט אליינס.

וכן המה לעילה, אלעס וואס איז דא אויף די וועלט איז אויך דא אויף יענע וועלט, יעדע זאך וואס געשעהן דא אויף די וועלט איז דא אויף יענע וועלט א זעלבע מין זאך, אזוי ווי ס'איז דא אזוי ווי ס'איז דא אויף די וועלט איז דא מענטשן און ס'איז דא אלע מיני זאכן, די זעלבע זאך גראז און ביימער און זאמד און קריעטשורס. אלע זאכן איז דא, א זעלבע זאך איז דא חיות און אופנים הקודש, אבער עס איז דא נאך מער, אז וואס ס'ווערט געטון דא, איז אויך דא אויבן דארטן. און ממילא ווען א מענטש טוט דא, ער ערלעדיגט רירט ער ארום אויבן דארטן אויך. ולית לך מילה זעירא בהאי עלמא, ס'איז נישט דא קיין קלייניגקייט אפילו אויף די וועלט, דלא טליא, וואס איז נישט אנגעהאנגן במילה אחרי עילאה, אויף א גרויסע זאך אויף יענע וועלט, דאס פקוד עלי לעילה, וואס איז געשטעלט געווארן אויבן

איינס מיטן צווייטן, עווריטינג איז קאנעקטעד, ווי אר אלל קאנעקטעד, ממילא ווען עס טוט מיר מעשים טובים, קען מען עס באשיינען די וועלט, און ווען עס טוט מיר א ראנג זאך, קען מען עס דיסטרויען וועלטן, סאו דארף מען טראכטן אמאל, אז ווען מען טראכט פאר מען טוט עפעס א מעשה, דאונט בי סעלפיש, ביקאוז יו קען שיין אפ די ווארלד, יו קען לייט אפ די ווארלד, דו איט. זאגט דער הייליגע רמב ם, הלכה הלכות תלמוד תורה ווייטער, בשלושה כסרים נכתר ישראל, קיסר תורה וקיסר כהונה וקיסר מלכות, קיסר כהונה זכה בו אהרן שנאמר באוסר לו לזרע אחריו ברית כהונת עולם, קיסר מלכות זכה בו דוד, דוד איז זוכה געווען מיט קיסר מלכות שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי, קיסר תורה הרי מינך ואומר מיך לכל ישראל שנאמר תורה ציוו לנו משה מראשית קהלת יעקב.

סעיף ג' אין לכל מצוה מכל המצוות כאילו אנ ש איש כאילו כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כאילו אנ ש התלמוד מייווע לידי המעשה, לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. מוסר, אם ילמוד אדם כל היום, טאמער א מענטש וועט לערנען א גאנצן טאג בשבח בורא און דערדאנקען דעם באשעפער, ויגבה ליבו בזה ובמצוותיו, ויחונא ויחשב שמך דאס איז ויאמר לי, כי סבוי לראות פנים אם ביקשות בידכם, האלט דיך נישט גרויס, מה לך ולספר חיקי, וואס פארציילסטו מיין חק, אז דו ביסט נישט ערליך, זיי ערליך אויך, א מורא דאס מוסר השכל פאר אונז וואס לערנען חק, זאל מען נישט מיט דעם געבן א זאג, אקעי, איך האב געלערנט חק, יעצט קען איך שרייבן וואס איך וויל, ניין, מען דארף קענען קאנעקטן מיט דעם, און עס קאנטיניוען די גאנצן טאג, ואם נס חייב כנגד חברו יודע לו, טאמער ער האט זיך פארזינדיגט קעגן זיין חבר, זאל ער מודה זיין און זאל זיך קריגן מיט אים, כמו צעדקו ממני, און ספרו עליו שקר, ואיך למנה ולא יכעס עליו, און זאל נישט, זאל נישט, ער זאל נישט זיין ברוגז אויף אים, און זאל זיך, סאו, חס ושלום האב איך אמאל איינעם וויי געטון, כ'בעט אים איבער, איי אפאלעדזשייז, לעטמי נאו אין די קאמענטס. ואם יעושר בנו המכובד, טאמער ער איז א עושר. און ער איז א שיינער און א מכובד'יגער, צריך להכניע לאש בריחו, דארף מען זיך אביסל מכניע זיין און זיך משפיל זיין אביסל זיין ריח, ועוז יש על פחני הבורא, און דער אייבערשטער האט אים באלויבן כמו יעקב מכסה העניים אברהם, כפי שאמר ואנכי עופר ועיפר, ווייל אברהם האט געזאגט ואנכי עופר ועיפר, וחיים משה ואנכי נמהר, וחיים דוד אמר ואנכי תולעת ולא איש, כי עין רואה לעבד להגביה את ריחו כנגד אדוניו, כדכתיב אם אדוני עני אהיה עמו ראוי, כי עין טובה כמו הכניע לפני אדוני, ונאמר שיבי על גבירתיך, האט מען געזאגט פאר שרה, ואעשה אני את חסידיו ווי קני עמי אשר נקרא שמי עליהם, כשאתה מתפלל הכנה לבך, והשפע ריחך, וחשוב אבני נסיך, וכוון בתפילתך בדמע לבך, ווי קני מחשבותיך, זאלסט אנגרייטן דיינע מחשבות אז מה שאתה מוציא מפיך וואס דו גייסט ארויסזאגן פון דיין מויל, זאלסט האבן אינטענשאן פאר דעם, זאלסט מאכן אן אינטענשאן פאר דעם, וואס איז דיין, וואס ווילסטו דאווענען,